Oce. Yym, yn gefndir i yw, o ran addysg, Ysgol Glan Dŵr, Ysgol Gynradd, Ysgol Ramadeg Hendy Gwyn a Prifysgol Abertawe wneud cemeg. Dechrau bant yng ngyrfa um, gwaith Dir Cymru yn Port Talbot a Llanelli am ddeg blynedd, uh, wedyn ymuno Bwrdd Dŵr, Bryd hynny, wedyn ar ôl prifateiddio, gall hwnna i newid, gall e hollti. Cwmni preifat ar Awdurdod Afonydd Cymru, NRA, National Rivers Authority. Ges i'r ochr hynna, wedyn newid arall gyda'r Llywodraeth Gall adran amgylch, um, asiantaeth yr amgylchedd i, i, i greu a beth sy'n gweithio da nhw wedyn am gweddi llynyrfa. Uh, prif swydd oedd ad, ansawdd dŵr atal llygredd o ffermydd yn y blynydde diwetha. Uh, wedyn ymddeol. Ar, ar ôl ymddeol, uh, beth sy'n gweithio rhan amser gyda Adward Perkins y syrfeywr trosedig ynglŷn â'r ddiben nwy oedd yn rhedeg o o Aberdaugleddau i Llandarcy gyntaf a wedyn i Purley yn sir Caerloyw ife yw Gloucestershire? Ie. A a wedyn fi ddim ddeuol bron yn llawn yn llwyr nawr. Yn y gyfraniad i, i drial um, rhoi e'n yn fyr, um, yn gyntaf bues i am dau gyfnod yn Llywodraethwr Ysgol Glan Cleddau, um, ond yn yr un, um, yn yr un pryd fi wedi cael yn ddewis yn Ysgrifennydd Cylch Cinio Hwlffordd, a wedi bod yn y swydd na uh, ers 11 mlynedd. Er ddim wedi bod yn wyddus i fy mlan bob tro, ond fi wedi cadw ati iddi, oherwydd bod, er bod y gwaith yn gallu'r fod yn tynnu dyn lawr weithiau, beth sydd wedi bod yn bwysig yw cadw'r cadw'r aelodau, mae llawer o'n nhw wedi dysgu Cymraeg a ymuno ni, mae hwnna wedi rhoi pleser mawr i fi, Dim dim ond oherwydd bod nhw'n ymuno â ni, oherwydd bod nhw'n fodlon cyfrannu hefyd. Mae sawl un ohonyn nhw wedi derbyn swyddi fel fel cadeiryddion 'da ni, John Parsons, Simon Moffat a Glan Phillips yn y dyfodol. Dwi 'di gwydd-enwi'r rheina Mae hwnna'n rhoi pleser mawr i fi, i gynorthwyo nhw, yym, mae'n dod i rhywbeth yym, ychwanegol, yym, dim dim ond Cymru, Cymru sydd wedi dod o'r Cymraeg, wedi geni yn Gymru, ond mae'r dysgwyr yn rhan bwysig o'n cylch ni. Fel Ysgrifennydd Cylch Cinio Hwlffordd, yym, mae, mae'r cylch wedi cael ei ffurfio gyda amcanion arbennig, so, fel, felly, Hybu'r diwylliant Cymraeg, rhoi llwyfan i siaradwyr Cymraeg ac hefyd yn bwysig i gymdeithasu trwy'r iaith Gymraeg. Fel ysgrifennydd mae un amcan anweledig yn dod lan i unrhyw ysgrifennydd sef cael siarad... ni'n cael siaradwyr bob mis a mae'n bwysig bod ni'n trio cadw safon uchel er mwyn rhoi diddordebau i'r siaradwyr. Yym, mae tipyn o lwc yn cael siaradwyr i fod yn onest. Yym, mae'r aelodau yn gymorth mawr fan hyn. Mae nhw'n awgrymu siaradwyr, a ni'n gorfod edrych ymhellach na'r, uh, na'r ffin y sir yn, yn aml iawn oherwydd bod ni'n gwybod am siaradwyr sy'n yn ddawnus iawn yn y maes o waniaeth uh, brofiadau, uh, amaethyddiaeth yn arbennig oherwydd cysylltiad amaethyddiaeth wedi bod gyda fi dros yr amser. Mae rhai o'r hynny wedi teithio dros y byd, uh, siarad am amaethyddiaeth yn China, um, Argentina, Ariannin, uh, Chile a lower o wledydd eraill. Um, credu y bydd ei hunain ddim wedi bod iddyn nhw a ddim yn gwybod beth yw cefndir na'r ffordd mae'r diwydiant, diwydiannau'n rhedeg yn y gwledydd hynny.
John Parsons dw i, a wi'n byw ar Llandyfai and fi'n dysgwr Cymraeg and wi'n aelod o Clwb Cynwir gyda'r Gwyn James yn y grŵp and wi'n falch iawn i ryngwebu Gwyn am ar waith gyda Clwb Cinio a mae Gwyn yn gweithio galed am undeg mlynedd nawr fel ysgrifennydd y Clwb Cinio ond mae Mae clwb yn wel yn yn yn redeg dda achos yr waith gwyn. Yy mae siaradwyr yym arbennig yym wel mae mae yy safonol u- uchel yym a diddorol a yym bo- bobl dros dros y bwrdd cyn fel enghraifft Delny Thomas cyn chwaraewr rygbi, Maredudd Hopwood, John Elwyn Jones, grŵp, wel, bobl lleol a

A mi mi mi'n falch iawn. Mae'n mae yna arw di-glod yn wir. A mae wedi bod o gymorth mawr i mi yn personol a mae'n fy ymdrechion i ddysgu Cymraeg gyda llawr yr arian o gefnogaeth a'r arweiniad. Diolch Gwyn.
Er bod yn Ysgrifennydd y Cylch Cinio o flwyddyn i flwyddyn yn gallu'r bod yn tynnu dyn lawr yn bach yn drwm weithiau, mae'n rhoi pleser mawr i fi bod nifer yn aelodau ni wedi dysgu Cymraeg a wneud ymdrech arbennig hefyd i i gyfrynnu yn y Cylch Falle bo' fi 'di dweud yn gynharach bod sawl aelod sy' 'di dysgu Cymraeg wedi derbyn swydd cadeirydd hyd yn oed. A ma' hwnna'n dipyn o dasg. Mae'n gofyn tipyn o hyder i ddechre, yym, a ma' hwnna'n rhoi pleser i gofnodi'r siara- yym cadeiryddion sy' wedi dysgu Cymraeg am am bo' fi'n gwerthfawrogi bo' nhw wedi neud. Ma' rai' fi gyfadde, o'dd hi'n sypreis ofnadwy i ga'l yn yn enwebu am y wobr hon. Yym, er yr un pryd, o'n i'n gwerthfawrogi bod yr enwebwr yn meddwl bo' fi 'di neud peth cyfraniad at y diwylliant Cymraeg yy gyda'r cylch cinio.